Żmien ilu, persuni gay, transessuali, l-LGBTIQ kienu jmorru fi programmi televiżivi b'wiċċhom motti, anonimi. U aħna deċidejna illi ma nagħmlux programmi u nġibuhom jattu wiċċhom għax edna isma' għalfejn jattu wiċċhom. Daw x'qed jagħmlu ħażin. Mela li tkun għex ħaġa tal-mistħija. Ħassejna li qed nibgħatu l-messaġġ il-ħażin. U niftakar għamilna l-ewwel programm fejn il-gejs kienu kixfu wiċċhom, kellna sala mimlija persuni mill-LGBTIQ. Umbat u kol programmi ma' nies transessuali fej fimna id-batija

Ma nemminx li ġabek kif int. Ġabni ma joqosni xejn.
Ħaġa waħda biss. Jistax ikun għax Alla ma jikkontradixxi.
Ħaġa waħda biss, jonqos.
Ħaġa wis joqosni li mhu nagħmel apparazzjoni. Però Alla ma jridx. Qegħdin hawn fil-post fejn għada se jseħħ qtil fuq mara ta' 36 sena, omm ta' tliet itfal. Għada żewġha joqtolha bi tnax-il daqqa ta' sikkina u wara joqtol lilu nnifsu. Jien kont nismagħhom jiġġieldu ħafna, fhimt, imma qatt, qatt ma ċempilt biex ngħinhom.
Għada se nsiru nafu li l-mara kienet għamlet diversi rapporti lill-Pulizija, tant li r-raġel tressaq il-Qorti fuq swat, iżda l-każ kien għadu għaddej. Issa miegħi l-Ispettur li għada mistenni jasal fuq il-post ftit wara li jseħħ id-delitt. Probabbli għada nsir naf li kien hemm ħafna li semgħu l-għajjat ta' din il-mara u ħadd ma mar għand il-Pulizija.
Lil oħti kontili ninnota bid-daqqiet fuq ġisimha kull meta provajt inkellimha tgħidli li huwa għajt u tivvinta xi skuża. Issa probabbli għada wara li joqtolha se jiddispjaċini iktar li ma kellimtiex dwar is-sitwazzjoni, ftaħtilha għajnejha jew xi ħaġa.
Kif se tispjega lit-tifla x'ġara minn ommha u missierha? M'għandix nispjegalha. Din it-tifla ħad tkun rat kollox.
U meta qatlu l-Defni Karwana Galizja. Min idefni dik li tikteb jew dik li tintaqa' magħha wiċċ imwiċċ? Nis bnidma rabjata, sej, fil-fat bnidma kontenta ħafna, imma dak li għandi Dan nħobb nikteb, meta nkun irrabjata fuq xi ħaġa, nikteb dwar tali suġġett. Jiena l-karozza għaddiet minn miegħi minn faċċata tal bil-faċċata u qabżet għal ġo l-għelieqi, ħuġġieġa nar, li kelli nkun għaxar piedi l iżjed 'il fuq jiena, kienet teħel ġo fija ma kienitx tkompli taqbeż ġo l-għelieq għax qabżet ġo żewġ għelieqi. Seprajna l-ħinijiet U mill-ħinijiet jidher ċar li l-messaġġi ntbagħtu bejn is-siegħa u nofs ta' filgħodu u s-sagħtejn u nofs ta' filgħodu. Jiġifieri, jekk l-informazzjoni li għandha La Repubblica hija tajba, dak ifisser illi fil-ħin li l-bomba tpoġġiet taħt is-sid ta' Daphne fil-karozza, Daphne kienet imqajma d-dar ftit metri 'l bogħod minn dawn l-aggressuri li kienu qed jagħmlu l-bomba, id-dar tagħha titkellem tiċċettja fuq WhatsApp. Għal dawn l-aħħar 22 sena, Xarabank ma' kull programm żied biċċa mal-istorja tiegħu. U dawk kollha li kienu magħna kienu parti minn din l-istorja.
Xarabank jilqagħkom għall-ewwel darba, nixtieq nirringrazzja hawnhekk l-udjenza. Dan il-Papa tant kbir sal-aħħar qed iżomm lid-dinja kollha. Warajja qegħdin taraw propju fejn kien hemm it-Twin Towers u minkejja li għaddew il-jiem. U beda Il-vjaġġ tiegħu kellu jmur sitt pajjiżi oħra. Qalna Ħaiti
u ġejna naraw id-diżastru. Qiegħed proprju fil-post fejn nhar il-Ġimgħa li għadda waqt il-partita wieħed mit-terroristi ġie u sploda lilu nnifsu.
Insellmilkom mill-Pjazza tal-Vatikan. Nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb. Ciao.
Għaliex dan ir-raġel qiegħed bla kliewi u agħar minn hekk jista' jkun li qiegħed bla kliewi u qiegħed il-ħabs għalxejn. Ladarba jkollok il-provi illi jinċitaw il-maqtla. Ta' tieħdu pass jiġifieri. Iva. Ma tħallux dad-diskors. Ġo l-envelope hawn is-synthetic drug li ordnajna aħna. Jien naqbel 200 fil-mija fuq il-body camera. Sew, meta se jsiru? Imma x'inhu, x'inhi l-problema? Madonna!
Jista' jkun li xi darba nirbħuh l-Eurovision, kollox jista' jkun, din il-mara iżżewġet lil dan ir-raġel.